Fi yn grac, cos fi'n twmlo gallwn ni wneud lot llawer o bethau gyda'r 15 pint ni yn colli. E, fi'n twmlo gallen ni prynu rhagor o fwyd, a fel i fi'n twmlo, arian mae'r gŵr wedi talu fewn i we, a ddylai bod ni'n cael e. Gofynas i dyn undeb um, pam nag oedden ni'n yn gael e, a wedodd e oedd ddim arian i gael, dyle.
Rhwng hanner cant a thrigen o bunnau yr wythnos felly i'w rannu rhwng saith. Sut yn y byd maen nhw'n gallu byw? Mae'n galed, ond ni'n gorfod. Ni wedi torri lawr ar gymaint ag allai. Gallai am torri lawr ddim rhagor. Os mae rhaid iddi'n fita. Ond mae'n galed. Felly ble yn union i chi wedi torri nôl?
Wel fi ffili prynu cig. Mae... maen nhw'n bita fwy fel snacks, chi'n galw fe. Ond na'r unig beth fi'n gallu rhoi iddyn nhw. Ffilin eu cino fel o'n i. Maen nhw'n cael baked beans on toast. Neu spaghetti on toast. Ond rhywbeth yn y, yn y ffordd yna. Os na cwbl fi'n gallu ffordd o'i roed. Cos fel chi'n gwybod sut mae hynna, arian yn mynd yn bell, bydda chi wedi talu, dydi arian hibo at yr ar at yr electric, at ych mortgage, mae eisiau dillad ar plant trwy'r amser, mae eisiau talu lladd, mae insurance, mae television da fi, so allwch chi'n gwybod faint mae hanner cant o bunnau yn mynd â chi yr wythnos. Mae yym oni bai bod y plant yn cerdded i'r ysgol nawr, byddai fe'n costi yym pedair punt a phump deg cunnog, dim ond ar iddyn nhw fynd ar y bws. Ond am bod hi'n ffein, maen nhw'n cerdded.
Ych chi'n sôn am brynu dillad o hynna, oes, shwt allwch chi brynu dillad i saith ohonoch chi? So mae'n prynu nawr, mond pan mae'n rhaid i fi, achos galla i ddim affordo i brynu fe, achos mae pethau mor bryd. Mae bois nawr mae nhw mewn seis mawr mewn shoes, gallai ddim cael par o shoes iddyn nhw o dan ugain punt. A mae'r merched rhywun peth os mae gymaint o ffasiwn heddi. Mae pethach mor bryd. Ond fi, fi ffili prynu fe cos sy'n arian dy fi i dalu amdano fe. So mae rhaid, maen nhw'n gorfod bod heb fe.
Ydych chi'n mynd allan nawr i gymdeithasu yn, yn ystod y nos weithiau?
Wel, dim ond unwaith yr wthnos o'n i'n mynd o'r blaen, a fi'n twmlo, fi'n gwitho yn hunan i drial ca'l arian, a fi'n twmlo ma' rai' fi ca'l mynd mas un waith yr wthnos, 'c'os fi'n twmlo, wel, fi wedi gwitho a ma' isio brêc arno i. Ond ni ffili mynd mas, fi'n mynd mas byti naw o'r gloch, a fi gytre byti un ar ddeg. Cos gallai fy ffordd o fod yn mas ddim ddim hwyrach na hynna anyway. Ydi'r gŵr yn camu mas? Na.
Oedd y sigaréts neu mae o'n camu mas a mae o'n ca- fi'n prynu owns of aco yr wythnos a mae'n gorfod bod ar owns of aco. Wel mae dymel y tŷ bach yn siort weitha ond mae'n potsian rownd y lle mae e wedi peinto beth oedd eisiau wneud. Mae lot o waith i gallai fe wneud ond os dim arian 'da fi i prynu pethach iddo fe wneud y gwaith. Oedd e moyn yy semento'r bac ond does dim arian 'da fi i brynu'r sement so mae ffili wneud e. Beth am rywbeth fel gwylie nawr? Ydy hynny'n bosib 'leni o gwbl? Dim o gwbl.
Dim o gwbl. A sa i'n credu bydd neb yn cael gwylie blwyddyn hyn os maen nhw wedi colli gormod o arian fel ma' fi. Os oedd y gweithio dros ben amser gwaith, mae hwnna wedi dod i lot o arian mas o boced pobl. Cos dim ond uh, fel oedden nhw'n galw token pay oedden ni'n cael amser oedd yr over time ban na fe. Wel, oedd hwnna wedi bwrw lot o bobl. A buodd nadolig, peth arian na dy bawb. Mae e wedi cael ei ela amser nadolig. A buon nhw'n gweithio llawer ar ôl nadolig, fatha straic. Does dim arian 'da neb. Wel ar ôl ych clywed chi yn cwyno chi'n bod am yr arian pa mor galed yw i onid yr unig beth yw y dyle'r dynion fynd nôl i'r gwaith nawr? Wel
os bydden nhw'n mynd yn ôl i'r gwaith am faint mor hir mae'r gwaith yn mynd i bara? Odi mae'n agwedd i wedi celedu. Yym fi'n twmlo mae'r dynion yn wmladd am i gwaith nawr. Dim wmladd am rhagor o bai, ond wmladd am i gwaith. A maen nhw'n... Mae list yn nhw i cau gweithfeydd a maen nhw'n gweud bod Cyneidra ar y list a fi'n credu mae dynion wedi... Mae, mae popeth wedi newid nawr. Mae, mae rhaid i ni fod tu ôl iddyn nhw. Cos os cien nhw cynedre, wel bydd ddim gwyndre ffalu. Because bydd ddim, bydd ddim gwaith i neb. Dim yn unig yr dynion yn gweithio yn y pwllheuid glo. Mae'n affecto llawer o weithiau eraill. A bydd y dynion yna i gyd mas o waith. Os cerwch chi trwy Tumble, Cross Hands, Pont y Berym, diwrnodiau hyn mae fel di Sul. Os dim, just dim un lori ar yr ewl. Fi'n twmlo beth mae plant ifanc heddi myn i gael o'u blaen nhw. Fel ma fi nawr, oes dim byd o'u blaen nhw. Dim ond y dwl.